Ento kiri masta man pa gur-ni ni an a masta, icito ineko, itingo wic ki leb, idok kwede gang. Wic ki leb cito tyeko ngo? Jo agango weng. Pien process ma an atito-ni in pe gibitimo gangu. Kibicito, awobe gibicito ki tongo bii aribu. Kinongo bii aribu mo maber, muder, maber adada muder. Cente mwaro byeo ki piny piny kito eni malac ma romo kori kare ka ki mwaro bye ci ki godo i bye ca weng ki olo gin nongo woko ka ki kato tung kuca nongo jo mukene tye ka tongo ma pimme ki tung ni gi tucu ci iye tung ki tucu ni pwam ma cito calo wa ka ma latin ni tye ci ki ka cani gi cito ki keto nyako ni bedo ki loka ca ki i dog bye tung kuca In dong ludito cung kany, bin wa ca ibidonyi kany. Mm. Eh, in iceng ca ineko. Bin idonyi kany. Kok no romo kum bye ma ka ineno waco kumi. Kok no romo kum bye iye kuja no punu apuya. Idong ki lati pan mo matidi. Oh. Ka icako lute yo kok-ki. Mm. Mm. Kun iywane iye woto cito. Lak, lak, lak in inge okok ka okayi pi gwec okayi tuk imoko kenyo okayi tuk moko kenyo kun na in iwote bot nyako ca ni iwul mukayo iti mukayo del wangi mukayo ka kwe in icito kuca mogo ni dong ikato lamiya wang pien ibinongo gurwari arwari ka i elo wangi kiti bene ikayo ka mo keken ikato dong lamiya wang Ah. Kite kany nongo gurwado arwada. Ai omyero ikato speed kece kat mo mot. Kimito ikate kono oyot kono ngo in ingeyo. Dog lagame ti Ai, boti. go- ki- ke gore ka gin atir calo pipe kite ni. Eh. In ma ibicito ka mula mula ku twenge ka weka iywane. No pe romo kato In yot. be. Bene pe kato Eh, yot. Pe kato yot awobe no orye i kumi kany pe lar ka ikato kwede i tol icito ibedo bot nyakani ka ma nyakani obedo. Mm. Icawa iye lar ki me yita ni. Ati nyani pwono me yita tungi. Lar ki me yita tungi. Ti- pe cik peke me gutune. Mm. Dok ka igudo kok okayi ni Ibalo. dako toro kweyo, myero cik Dako myero peke kicakke tit. tit. Myero kicakke tit.
Nyako na iyero kok i kok i kumi ni weng. Mm. Ka oyero kok i kumi ni otum. Ka dong kigware kidok gang. Cam kiteri jo ma paco ma gitye gangi ki lujito en na tye ni Mm. gin maro gigi kong gin gicamo gigi kadi. Mm. Ento in ki lukwe labobot Otigo ni, Labobot, aya, dano mato kongo in ibedo mot. Aya, koni ka otyeno nino me adek, icito dok igamo tipo. Aya, kwa piny dok icit igamo tipo. Bino ki joli kede ni gang. Ci dong ka odiko nino me adek, ka laco, kibikwonyi giteri i lum, gicito gilyelo wiyo ki i lum, wun inyanni.

Nyinge aye ni Yanga Acon ibedo ka waka iye pien Yanga Acon dano muneko neko aye dano ma nongo tek. Dano ma nongo tek ma kiworo nongo dano muneko neko. Ento gin wek cen obed pe me neko pacigi gitimo kit awacci ci weko in ibedo laker ni Nyeri Masta. Ento kiri Masta man pa gur ni ni an a Masta icito ineko itingo uci leb idok kwede gang. Wic ki leb cito tyeko ngo? Jo agango weng. Yeah, yeah. Pien process ma an atito ni in pe gibitimo gamu. Mm. I kum kare ni lok me cene do obino ka maleng. Mm. Ki wace inong cene me culo kwo. Mm. Ka ineko larok ite cek ki mito milion ki mito dyangi apar abic. Mm. Eh. Dyangi apar abic teke ineko ngat apar culi. Mm. Miro cul dyang apar abic. Ka ineko ma acoli ka. Ka ineko ma acoli ki lubo kit neke mukene dyang aboro eh ki cen aye ne mukene dyang abicel ki cen aye neke ka kar ku wele woti duk kede ka meno nek man ma ka kar ni wele tye wa kene kunnu ineno ka ki ngoli dyang aboro ni ki romo waci mi dyang abic ma kom dyang dyang adek ma kom cen ineno Ci kakeni myero okati ka yenyo. Ce ka pe kakeni okati ka yenyo, ka to dong tye ka neko doggolawu, en kit peko ma kombeddi obino ni omigina myero wuwiny maber, meno dok cato ngom mukene ma tye ka bino, kadi dek kadi mito, pien latinni tye i agur. tye ka lak, tye ka neko dano i dyewor, cen tye ka bino i paco, cato ngom man me rane bene tye, cato ngom me awili ngom mukene bene tye, cato ngom me acakk ki dukan awili pikipiki weng tye. Co cato ngom madit ma tye ka bino en aye me culo kwo ma nongo cen tye ka nekone i dyekal ma migi pi weko latinne ata. Latin tye ka tingo i lok kany. obuteri gang. Kadi latin dong pe odok gang, ce oto i wanga yo, cen ngeyo ganga latin gi ni gange wune. Cen a mere kuca. Manyut kit ka lato oto. Kadi ka oto i di bar kunu, cen riyo mere cito kwe. Pud cito ka tyeko yubbe. Tyeko yubbe i gangi.
Ina, kadi ineko gin weng ma pe kitimo cik acul ni kong kiyiko nining, cen obu a direct cito gang wu.
ma nyuto ni. Kalo dano tye mere pi juko pi juko anywaa kom wek pe iring, wek omi kare ngwec keken. Kani abed latekwan maryek, ma nyuto ni cen kit kiyik ngat moni marac kit kiyik marac ko, lubo luko in. Luko in. Aya, ento wek dong oti tic marac adada en nongo kipiyo cari. Eyo, meno dong bedo lyet lyet mo ma bwunyo pe.

baka adek dog otu we. Nut tye ka wot ki cenne bene ki i cingwu ma pe tuko tuko. Pien ni lyelli weng guyubbo lyel, yiko lyel timo ngo? Lim tye ka cito, kwor pud pe iye. Latin na aye oero alii ne, oweko acwele waco ni alii myero ki kwat teng. Kwat teng timo bal ci tuk malo i yamo. In ituki? In gangi tye ma kiyubo ot tye liking, Kia bene i kalwu kiyweyo, Idugo gang ci icito ka ero ali, Kun dyekal tye. Ali ka iero, ngene obuluko in, Kit ma cwelo wa ito luko agulu-ni. Agulu tye i wi tam, Ito kong kwono luko en ka kato malo, Ci ineno wek agulu cido wa i doge, Pien ito lubo en. Wan dano watye ki gang, Co, peko ca ma waitimo-ni obobino kemo gangi, obot tyeni a ka cito ka dugu. Kadi dong pe idugu, obot tyeni macon nongo bino gangi, tipo ca bobino iye. Ci omegona, wun ma wutye kunnu, wuwiny maber, jo maryek, jo maryek, ka ngat mo tye ka ero tim mogo me nek nyo tim mogo ma yenyo kolo me lweny, waco ni, Jal, Cit iyeny ka mukene. Pe mi abed ki cen dikal awora. Cit iyeny ka mukene. Ka imito ngat oneki, cit ka mukene. Tim maber. An pe atye pe amito kelo peko i dikal awora. Cit iyeny ka mukene. Jo muwinyo pwony ma gudongo ki pwony ma guyeng ki pwony gitimo man. Ka in iero yenyo kulu ki cen i wongi, wek ci iyeny ka mukene. Pien ni alir ni iye en kitye ka yenyo pud tin ni itye ka yenyo kulu ni kor cingi kato i kome, in aye idoko labal. Ki loko twon lok i wi. Ento ka iwaco ilwong tibu ni ipeny, iwaco in ceng ca iwaco in laco, cit ineno ngo anyutti, kombeddi dong ikel lapek aye, nyo myero pekoni pe oguda. ci inongo ni jo makwo gicako keto in i preca, cako miyi peko wa ki jo agangu, pien gibiteri i buc i peko pa ngat ma tye ka yenyi-ni. Ci ka iwinyo pwony ma kibedo i wang O, ci myero igam ki ngatte moni-ni ni, ci yeny ka mukene omera. Kikome, ma nongo bene ka inen kit a Lokki-ni gonye kede ladit mukene, bute mukene ma gonye ni, Kadi ka ce inen, ngat-ti ca onongo oroko in. Koni ka in ki kiniga iye kiniga ocito bwoyo in itimo bal ma dong okelo peko, in kwona kiroki aroka ni in aye dok ibidonyo i peko. In aye idonyo i peko do.
Mm. Ento ka kingeyo ngo ma an awaco-ni, Eyo. ngo ma an atye ka kwano kany kore kore-ni, Mm. ka jo ma ngeye tye, aneki to nyong. Mm. Pien ka aneki, in iyenyo aneki, An abicito awilo dyel atir akit jo agang ma nongo tye watimo weyo tiboni rum, oweko nongo in layeny alir bene omyero inge ni jo ma gingeyo timo kit cik me tekwaro, ka in iketo bene ni in wiri rac, giromo baki ki tongo pwec. Awaco in ikelo rac wii bota, baki ki tongo pwec ci to amido. Ka ito, acito mere diki ma awilo nyok keken, kuwero ne, ka iyenyo alir ni an abitero dyang ko abitero dyel gangu atero ko.

wabicito watimo gin ma Elia, wacubo dyelle i lum, watimo ngo i lum, ito nyong. Eh, kipwonyo lok wa i dikal, in be pe ibed ngat ma buto ci ngo nyong, pien tek ibedo layeny lok, ibito nyong. Kibicito kicubo dyel ki nyi ne ito nyong, Yeah. ci weko dano ma yang gudongo pe giero mon ata, pe giero lweny ata. Ci kombeddi nongo ni, an wiya rac ada, An wica arac ada ka inongo ngat a ngeyo cik kita an atye ka waco-ni. Neke ito nyong. Ineno?
Ito nyong.
So, meno lok me neko ata. Wun omegona ma wutye woko, atittiwu ka kenyu, wuniang processe.

Otuc dye gire omegini gicito tuco dye. Ento koni ka idok gang kuca koni balo kar pa ngat acel acel kombedi tye fine. In itimo tuc me anywa cal pe iwinyo lok. Ne. Ci in icak neno ne ka kumi tek ti ye aryo. Moko koni ka ineno omegini bene nyo jo mapaco gimito pwonyo in mogo giromo waci ni ayele pe wan watyeko yub ento pi balo kar pa dano. Ki anywa kicato but ngo myero. Eeh ki anywa mono en nongo dong oa i fine do. Eeh i fine dong do.
Mono dong oa i fine pien ni gire tibu pa lato pe buyero in ni iwaci ibi cato jami na ni tibu lato be ineki. Ento tin wan dong ocubu godi ento fine moni ma tye ni ka cene pe giromo kwanyo but ngomi ka mo kicato ipoko cene dong ki lwak pien in itimo tic ma kaka kipwonyo pwonya i dog gwang o i aryo. pe oye lweny ki lutino pa dano, pe eye yenyo lok ma kelo to cinge cer. Inwongo ngat mo ni goro ento pe ingeyo cer idongo tuki to oko. Ikelo peko ki gang. Ineno? Eh, process me timo wayo ni tek.